Kemm hu sabiħ meta ningħaqdu across the divide, u across the divide mhux qed ngħid għall-Parlament biss, qed ngħid ukoll għax kultant anke kompetizzjoni bej bejn l-istess, ħa ngħidu hekk, postijiet tax-xogħol tagħna jkun hemm. Kemm hu sabiħ li ningħaqdu flimkien wara dal-valur imprezzabbli u li jiddistingwina tassew f'dan il-pajjiż il-valur li naħsbu f'xulxin. Kemm hu sabiħ li aħna ningħaqdu wara s-solidarjetà, wara valur imprezzabbli f'dal-pajjiż. Kemm hu sabiħ li nagħtu s-sapport morali lil sħabna, lil ħutna Maltin u Għawdxin fl-aktar mumenti vulnerabbli u prekarji fil-ħajja tagħna u nifqu ma' xulxin. Mhux għax ħa ndawru l-arloġġ lura, imma għaliex inkunu nistgħu nagħtu l-ispalla ħalli dak li jkun iħossu tal-anqas jista' jikkumbatti kontra challenges li jkunu tassew kbar. U allura dil-fondazzjoni, The Simon Simon Schembri Blue Light Foundation, qed inqisha ċelebrazzjoni ta' dawn il-valuri. u jenqisuha bħala ċelebrazzjoni, hija ċelebrazzjoni wkoll tal-ħajja. Mhux biss tal-ħajja għax sajmin magħna, imma wkoll ċelebrazzjoni ta' xi tfisser il-familja meta tkun flimkien. Għadni niftakar meta mort nara l-sajmin, l-isptar ma kienx mumenti, kienu għadhom mumenti ta' taqtigħ ta' qalb. U mhux biss Moira kien hemm mat-tfal tagħhom li kienu qegħdin jagħmlu l-eżamijiet u s-sens ta' Is-sens ta' familja, il-kuraġġ li meta għandek il-familja miegħek, dak is-sapport, kien xi ħaġa li nibqa' ngħożż fil-memorja tiegħi u nirringrazzjakom li tajtuni din l-opportunità li nixxerja din is-sens ta' għaqda, din is-sens ta' spalla ma' spalla, din is-sens li aħna hemmhekk flimkien. U mbagħad sħabek fil-korp, Simon, li fil-fehma tiegħi huwa familja estiża. li bl-istess mod qamu għall-okkażjoni u spalla ma' spalla ħriġtu b'din l-idea biex, kif qal tajjeb id-Deputat Prim Ministru, mhux tingħalaq tingħalaq ġewwa mal-familja imma toħroġ hemm barra, ħalli dak li ġara lilek ma jiġrix lil ħaddieħor, ħalli tgħallmu u jekk meta jkollna inċidenti u sitwazzjonijiet ta' dil-kwalità Tal-anqas hemm is-sapport mill-ewwel. U allura jiena rrid ngħid mhux biss grazzi lilek Simon imma rrid ngħid grazzi lil Moira tal-kuraġġ kbir u t-tfal u l-familja tiegħek kollha. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar jiena dejjem hekk ngħid, l-aqwa sapport li jista' qatt ikollok huwa l-ewwel nett il-familja. Mbagħad naturalment jiġu l-kollegi tiegħek, il-ħbieb, etċetera. U allura din hija tassew ċelebrazzjoni. Ċelebrazzjoni wkoll għaliex il-fatt li pereżempju dil-premura kbira li l-bank tad-demm ma jonqsux demm. Mela hemm ukoll diġà hemm manifestazzjoni ta' għan mill-aqwa biex nagħtu l-ħajja. Nafu li ġieli jkollna calls hemm barra biex proprju l-Maltin u l-Għawdxin jersqu ħalli jagħtu d-demm. Jiġifieri jekk aħna ħa nipprevedu bis-saħħa tal-Fondazzjoni se nipprevedu biex ma jkunx hemm Nuqqas ta' demm allura hemmhekk tassew ukoll qed ninvestu, qed ninvestu fil-ħajja. Imma rrid ukoll insemmi l-importanza tas-sapport psikosoċjali li ħafna drabi ma nqisuhx mill-ewwel jew inkella ma nqisuh xejn. Is-sapport psikosoċjali rridu nqusuh daqs kemm hu importanti s-sapport mediku li jkollu bżonn il-persuna, ma mhux biss il-persuna, il-familja kollha u rridu naħsbu b'mod ħolistiku, ma nistgħux ninsew lill-familja kollha għax il-familja kollha, kif qal tajjeb għal darb'oħra d-Deputat Prim Ministru, hija l-familja kollha li issofri mal-persuna. U mhux meta jġru inċidenti bħal dawn biss. Meta l-korpi tas-sigurtà tagħna joħorġu dixxiplinati tagħna joħorġu fuq kwalinka inċident anke jekk ma tmissewx huma. Huma qed ikunu bystanders ta' sitwazzjonijiet, qed nara lil Dottor Joslin hemm fuq, min jaf intkom tal-emerġenza x'taraw kontinwament u naturalment il-korpi l-oħra kollha tagħna. Imma kemm hemm bżonn dak is-sapport psikosoċjali lilkom il-membri tal-korpi dixxiplinati li tkunu l-ewwel li qed tirrispondu għal kwalinkwe sitwazzjoni kerha li pajjiżna jiffaċċja. Hemmhekk ukoll għandkom bżonn l-għajnuna u allura jiena inħoss li di kull fejn immur ngħidha jiena, hemm bżonn li aħna nipprevedu għaliex Illum taħseb li ma kontx effettwat u għada tkun effettwat u forsi qas tkun konxju jew konxja li qed li tkun effettwat. U allura naħseb li din anke hawn hemm bżonn li l forsi ma tkunx waħedha l-fondazzjoni li tagħmilha għax trid hemm element ta' spejjeż imma hemm bżonn li jkun hemm b'mod strutturat sapport psikosoċjali b'mod regolari lill-ħaddiema tagħna, lill-membri kollha tal-korpi dixxiplinati tagħna. U mbagħad naturalment is-sapport l-ieħor finanzjarju wkoll għaliex ikun hemm mumenti ta' ta' ta' ta' inċertezza u jiena ma nħoss li fl-iktar mumenti jien ngħidilhom kattivi bħal dawn, tidħol ċerta inċertezza u ġġib lil dak li jkun ukoll f'ċertu dubju. Jiena rrid nirringrazzja 'l Alla, u għandna lkoll għal xiex nirringrazzjaw 'l Alla, li m'aħniex ngħixu ġo pajjiż li aħna mitluqin mill-istat tagħna. Aħna dejjem kellna sitwazzjonijiet fejn mill-ewwel l-istat ukoll jagħmel tajjeb biex jissapportja. Imma dejjem tajjeb ukoll li nkunu qegħdin naħsbu minn quddiem f'ċirkustanzi li jistgħu lanqas inkunu qegħdin narawhom fil-pront. U allura jiena naħseb li kif bdejt se nagħlaq, anzi nemmen li The Simon Schembri Blue Light Foundation se tkun tassew manifestazzjoni u ċelebrazzjoni ta' valuri għeżież li ġejjin minn missirijietna u ommijietna, l-valuri tas-solidarjetà, tal-ġenerożità, ta' dak il-valur li Alla ħares jintilef fostna, il-valur li naħsbu f'xulxin. Għandna bżonn nibqgħu naħsbu f'xulxin grazzi ta' dan l-eżempju ħaj, Simon, Moira, Herman u t-tim kollu tagħkom li se li permezz ta' din il-fondazzjoni tassew se tkun qed iżżommu ħaj dan il-valur. Jiena biex tal-anqas jiena mhux biss l-Uffiċċju tal-President, insibu ħafna l-Korp tal-Pulizija, l-Armata, insomma, u wkoll il-korpi tal-protezzjoni imma anke l-diversi entitajiet bħal bħal meta bħal Malta Community Chest Fund dejjem fl-attivitajiet insibukom magħna u wkoll fil fil-President's Foundation for the Wellbeing of Society ukoll nitolbu ħafna għajnuna tagħkom u nħossu dover kbir li ngħaddu l-ewwel L-ewwel somma żgħira imma fuqha nixtieq li nkomplu nibnu ħalli l-Fondazzjoni jibda jkollha l-fondi biex twettaq l-għanijiet tagħha. Nawguralkom u grazzi mill-qalb ta' dan il-ġest mill-aqwa f'isem il-Maltin u l-Għawdxin. Kburija tassew bikom.